uh, before 2 pm saka spire hugu manugu unongoya nelunch box ojegera konete uh, eh, kuma 11 12 oro wasadzara kopinda komdhanzi kana wamdhanzi haa zvekuzodya hausanetsekane magame dombi sadza rinenge riri mokomuri weduka kwazana team yangu yakarongeka inenge ichiti bhegi riri pakanaka vanga chidakana mafu chicken anenge arimo futi

Abo here Empress? Abo zvekuti mukaona tatosvika kunoku abo. Oh, kana ma hakuna kumanje mune masvika pa krawa manje. Yeah. Pano pa krawa muchinjwa mutatu. Yeah.
Eh, nekungo kuyeresai. Yeah.
chimbandiudza imanje pamunenge mareceiva koya yekuti muri kudiwa kuzimdancel overdrive maiwe
ndashaya pekubata godfather right ndikati ya ndovana ndichinyasoda chaiko chaizvo tisataenda kucapclash uku Igodeko nenyika yeZimbabwe. Yeah, ndiri muno mukrava muno. Right, chinaitika empress pamunanga vaita ma video enyaya anobva enda pai ah, pa pa pa social media. Yeah.
Kutsvena kunanga kwaita video renyu ndokunobva kwaita kuti taiwa. Misti vari kudiwa nani? Nechaunga kuti vambouya vambokurukura nesu. Aiwa tinotenda.
Eh, zita rake Misti rinobva papi? Misti.
Eh. Ah, ndakangoona kuti kumaempress vanhu vakazviwandira kuti ana empress nhingi ana lady nhingi eh. vanangotsvagawo zita rinorevawo empress but riri, riri unique kune vamwe ndopandakazozviti miss t right t yachinomirirei miss t Eh. Ah, Trisha, ndonzi zita rangu ndonzi Patricia Banda. Right, saka tea yakanobva pana Trisha. Pana Trisha.
But zvaizvozvi tiri kufamba na Mai Miri.

Ku plan view kuna ma studio here mambo recorder kana hamsati mambopinda mu studio recorder? Ah ndakamborekodhawo.
Ndakamborekodha ku kwana Rasniga ku Galiville. Eh. Yeah. Nekumfakosi kwa kwa boss bingu ndokwa ndombonyanyo nhonga nhonga. Right. But makambopinda pa clash here?

Godfather ndakafonerwa na Metro. Eh. Akanditi Queen Geneva ndine opedza ndarota. Right.
Ndarota iwewe watora chinhu. Nekuti ndakarota Sauro achiti chinhu. Achiti chinhu chiri kutorwa na Queen Bulawayo. Yay! Saka ndikati ah ndakatokwira bhazi ka ndakatouya. Right. Yeah man. Kuti muzogwina chinhu mochirumise pakanaka. Ndizogwina chinhu father. ko ndikuona empress makarova cap makarova t-shirt yakanzi say no to drugs chibondiudza ipapo okay godfather mageto yoti mazhinji vanofunga kuti pamwe kudhanzi unoda zvemadrugs aiwa maya we say no to drugs right pansi ngezidakamizwa saka aiwa madrugs asay no to drugs godfather achitoramba madrugs atisi kumada nonzi vanhu vachiti a ah, ndezvemadrugs aiwa zvisi zvemadrugs ini kucup clash ya ndinoda kutenda godfather eh. kuuya kwandakaita kucup clash ndakatowana management musadaro yamani saka zvinhu zviri kufaya ka saka mari yako yapakanaka here aiwa godfather hazvi zviri kuda kutoitika kubva kuya kwamukaita pacup clash ehe kubva pandakava pacup clash ehe handi munoziva unogona kurambwa uko hakuna favor kauko eh. saka ndakatomborambwa zvikanzi ayewa haite ah, ndikati ndodii ndikadzoka futi muna december paya right ah, ndikaona magetwet achifarira chinhu ha ah, nobva ndangofarirwa nebet company kati chii hai mbouya udii urekode matracks right. akaiwa ndiri kushanda godfather muri kushanda mm. zvandiri kuda kuita ka misti ndikuda kuti mumbonipa one song yandikuda kuti mungondipa yangu paridhimiri yamuri kunakirwa nayo kuti mungondipawo uh, chorus verse chorus verse right andiriga empress uh, queen jimozon pasong hamutangondipawo mandipa chorus verse tapedza kudaro tazangorwa ma8 lines edu ekuti vanhu vangoziva what to expect andiriga tisati tatanga eh. mune nhamba dzenyaradzo here kana dzekwadance nekuti achituna tatowe nazvo mukadzi mukuru

nyadzi tinongoimba kufadza vanhu tara manobata ridhimu mai miri vapindire ngoma
mai miri baden dangerous e mai wii

Fidede vanodona manete. Drugs the more you Ah gosh, I have to stop it right there. Four minutes after 10, Zimbabwe uri kumhanya nani Queen Geneva uri Miss T. Well, remember, pama Empress this year in August, musi wa 30 pana ari kutobva ari landlord. Miss T,

kana zvichinetsa godfather tipei rimwe ridhimu tipei rimwe ridhimu mira tsana tsana chibvacho mira ndimbomuratidza kuti ni ndiri mukadzi mukuru ndiri mai miri ora ndabva natomirira ipapo natomirira ipapo ndikati mokopedzerana kucity sports center misti pasocial media munobatika papi misti zimbabwe vakangosecha kuti misti zimbabwe kutiktok mm. kwese nepafacebook patricia banda ndozita rangu chairo chairo uh, queen geneva munobatika pabe pasocial media pafacebook patiktok its queen geneva indinonzi geneva mark peter right. aka kwese kwese munongondwani uh, thank you so much wish you the best of luck musi wa 30 pacity sports center please make sure munosvika by

Ona bhuru rako ari kuAustralia, ari kuChina, ari kuCanada, ari kuNetherlands. Unonga mutori by 12 o'clock anofanira kunge akuenda papeji rakanzi Cheapers Promotions rakanzi Etherton Commander Ibini.